Halo.
Halo. Mr. Siza muri sei? Wakadini?
Muri boe sei? Boe muri ndiani? Bo ndonzi Mr. Siza washanda ndikire ndaona number yenyu pa internet kasha. Ndaona pa pa internet number yenyu iri pa internet. Alright, mora taura na nini? Na Mr. Siza vari mu group re Zanu PF think tank. Alright, yeah. Ndimi. Eh, ndimi.
Yeah, Mr. Caesar, ka pane ma pane ma pane manhingirini ma screenshot kaabuda panhingirini pa internet apa ari kutaura zvakati zvakati omei zvanzi imi kutaura nyaya yekuti ED yakaitira izve democracy and muda kuti vanhu veMDC vamamiswe ichokwadi here ichocho ndozvamukuda kuti anonzi mzasi wani ndingotiwo citizen ndangoona nhamba yenyu kandikatireka ndingorichowa out kune mabrothers angu wani ndingoziva kuti zviri kuita sei nokuti kana manhamba yenyu apa internet soka zvinenge zvichimakisa musangano saka ndada kungoziva kuti ndo zvataa kuita here magroup aya kuti titaura zvinhu zvakadaro uri kupi wo ndikuone muda kuona aiwa kasina kuona kamda kuona nditogona neto after lunch ndonditori kubasa izvozvo but ndandangoziva kuti toita sei nyaya mascreenshots aya ndo is that the way we're feeling kana kuti toita sei muri busy eh. but mose you my mascreenshot acho apa internet ani ah all right mr caesar but my mascreenshot apa internet saka ndokuona vanhu vachikufonera imaiza All right, so he said I must call him in an hour. Let's see how it goes.

Hello, blaz. Ah, boy, that's much better. Ndanchitika pa, pa internet pakabuda ma screenshots maona nhasi makuseni. And ma screenshots ane number yenyu ndosaka ndakufonerai ndikati ndikuudzai kuti ma screenshots pane abuda mugroup renyu reZanu PF think tank. And ndiri kutaura kuti mimi uda kuti vanhu vamamiswe pachi pasarudzo rechi re 2018 maona. saka ndosaka ndanda kufonerai ndinzwe kuti ndibobata pachokwadi chaicho ndo zvamuri kuda here kana kuti maingoita majokes kana kuti chii aiwa sevanhu vemuzimbabwe ka takazvarirwa ka musangano akomana avabereki vedu vakazvarirwa ikoko saka tiri vanhu vemusangano ka but katakuona mascreenshots aitaura kuti muda kumamisa vanhu veopposition ka zvinonetsa ndezvekudai so first of all apa president vakutaura nyaya yekuti vada free and fair election ka vakutaura nyaya yekuti no violence vakutaura maelection observers saka mascreenshots aya ari kubva aenda painternet vanhu voona nhamba dzenyu imimi dzasiza mune ganda achitaura kuti vanhu ngavamamiswe maona saka hanhu mene kuti hamene kuti mukuzviona zvichiita here ka kuti inini ka semumwe wenyu ka ndiri kutaurawo kuti ndisemumwe wangu kuruma nzeve mumwe wangu kuti sha mascreenshot ari paintaneti saka ndosaka ndiri kubvunza because as, as, as you can see ka even tikatarisa ptc act even tikatarisa even electoral act yezek handika tikanzwisisa kuti nyaya yekuthreatena violence kana kuincita violence kutyora mutemo muzimbabwe manzwisisa saka ayewa handi- handisi munhu wemdc mwangu handito kutaura chokwadi pamberi pamwari handisi munhu wemdc kana ndandiri kutaura ndezvekuti eh, Ah, vanhu vakupe ka vanhu vakupe kurova kwakaitwa hazvibvumidzwe hazvitenderwe futi and vakarova vacho vatori vatori kukoti izvozvi sokubulawayo saka tonzwisisa kuti kune vamwe vanhu vakarovana ikoko futi and hazvina kunaka zvandiri kutaura mr caesar ndezvekuti inini makaenda panhingirikini makaenda pachat paopen chat nevanhu vakawanda vanhu vari kungopinda pinda vese kubva dzimwe nyika so forth moa mataura kuti muda kumamisa vanhu vemdc ndovandiri kutaura kuti izvozvo hazvitenderwe pamutemo aiwa mr siza ka ndoa ndikutaura ka kuti hatisu handina kufona kuti tukane ndafona ndikuudza kuti zvine basa zvamuri kutaura because vanhu muna 2008 vanhu vakaurayiwa vanhu vakarovana vanhu vakafa handiti muna 2013 futi pakaita violence handiti saka kana pane new dispensation yenyika yedu yezimbabwe kata kutaura kuti ada kuta zvinhu zvinokodzero zvinhu zvakanaka kana tichiite vanhu vakaita semi vakutaura nyaya dzekurowana nevanhu hatisoda kurowana nevanhu toda kuti vanhu vacampene vahwine maelections vatonge havo handiti saka imi auda kudza futi zvekurowana nevanhu hazvina basa ka ndozati kuti kaisarudzwa kasaka vanhu vachasarudza vanhu vaed vachavhotera ed vanhu vachamisa vachavhotera chamisa vanhu vamanyika vachavhotera manyika tichangoona kuti vasarudzwa vasabudirira sei mandizaka inini hangu kwandinogara inini ka kwandinogara inini kwedu kwatinogara isusu ka hatisi hatisati tane munhu kana ndc ati ari kurana kunoko saka isu tiri kumhanya na independent candidate wedu asi zvandokuti ehe hongu ndo andiri kuda ndoda kuti munhu wese ndoda kuti munhu wese asapoti ari kuda kusapota ka mr caesar asi zvandiri kuti zvandityisa ndezvekuti imi muri kutaura nyaya yekurova vanhu mati ndati ndonzi musasiwa haa ah, tokutobva kwagutu wangu aiwa handisi kufanira ndiriko ndiri maharare ka but hatisi kufanira tiziva kuti tiri kupi hatisi kuda kutsvagana ndango ndiri kubatai nekuti nhamba dzenyu dzaapa internet mumwe wangu kana kuda kundiona ndiri muoni ndinooneka mumwe wangu ka kana paakuzoitwa violence ka ndo nhamba dzenyu ndo vanhu vanenge vakunzi ndimai vanhu vaikonzeresa violence manzwisisa aiwa inotonzi incitement of violence mwangu ndoandikutaura inonzi inciting of violence saka imi mkaya muri kuincita violence ka zvinotokutyora mutemo ikoko kuti mukutotuma vanhu kuti vanorova vanhu ndoandikutaura kuti mwangu ka hazvina kunaka sevanhu vemuzimbabwe vapinda new dispensation tese takaenda kumarch tese tikati tinoda kuti madhara abude mumwe wangu kataura ndiri kutaura ka kuti ehe ndiri pagroup racho e ndiri pagroup racho ndiripo asi handizi ti ndaaburitsa masini acho handizi ti ndaaburitsa madzini madzini ndatozoaona paintaneti okay, Ndi- I'm a voter ndo andikutaura kuti ndiri voter apa idi ari kuedza kunditengesera nyika handi idi ari kuedza kunditengesera manifesto yake ari kuedza kutengesa development he's trying to win me over as a voter handiti sevamwe vanhu vemuzimbabwe tinoda kuwinwa over nema- nemapoliticians ari kutaura zvakadaro atinoda kunzwa kuti tinzwe kuti achatiitira zvakanaka ndiani handiti asi kana tiri mumagrupu mr sizaka vanhu semi vakutaura nyaya yeviolence vada kuti vanhu varohwe vada kurova kuti vanhu var- vamamisane ka ndimi vanhu vamukuti nyika nyika haibudirire pamberi kana tine vanhu vakaita semi vata zveviolence mazvizviza ndosaka pane mutemo ndosaka pane mapurisa ndosaka pane law yekuti kana vanhu vakuita inciting violence ka vanofanirwa kuenda pamberi pemajaji tonzwa kuti vakuita sei because hatisi kuda zvakaitika kurwanda hatisi kuda kuita zvakaitika kusenegal hatisi kuda zvakaitika kunigeria tinoda kutiwo zimbabwe iitewo nyika yakanaka and haiite nyika yakanaka kati nevanhu vakaita semi vada kuto zvinhu zveviolence tova tiri kutaura mati hapana zvandinoita handina kana basa ndosaka ndikutotsvaga wo munhu andinovhotera anogona kunditsvagirawo basa muzimbabwe handina kana handina kana basa ndozvinonetsa ehe but kandi kana ndibvota zvandiroda ka handisi kuda kuti ndichamamiswa nana mr cesar vachituma vanhu kuti vatimamise paroad ndo handiri kutya zvacho zvozvo mr cesar aiwa ka but mr cesar tine machansi enyu aripo painternet achitaura kuti ndo zvamuri kuita ka no handiri kutaura kuti handina kufona kuti tukane ndafona kuti tinzwisisane tionesane mwangu kuti aiwa hatisi kuda sarudzo rekurovana takudawo sarudzo rekuti vanhu vaite sei vanhu vaite zvakanaka tivhote zvakanaka aiwa wakandotoa kuti zvakaipira imi vana mr siza kana kadhi yacho ri hamuna kuribata maona mune musvikopa musangano zita rakaipa no zvakaipira vanhu vanotaura kuti nyaya yekumamisa vanhu akamboti mumamiswe ndiyani hatisi vati vanhu vamamisani tinoati vanhu vavhote wanzwisisa its a zanu p f think tank group yamakanyora kuti vanhu ngavamamiswe mumwe wenyu akatotaura okay fe okay ah, okay eh, ipapa maitotaura fair point kuti pamwe hamuzi munhu wezanu p f handisika ndanzwisisa asi ah, aiwa hakusi kukunyangadzai mwe even kana muri wachamisa even kana muri wakupe even kana muri wamanyika hatisi kuda kuti vanhu vamamisane please violence hatisi kuuda muzimbabwe ndapoo chamisa anotumiraiko mari yeairtime wangu inonzi one fusion sha ndine maminutes blockers ndinogona kukufona nditaura neyo hapana chakaipa handina sponsor waiko nhai shamwari kushandisa foni neone fusion here sha ndinofonera aniko handina basa handina business saka saka maairtime yangu yakangozara ndongofonera anhu nokuti ndakona nhamba dzako paintaneti ka saka ndikakufonera ndinzi kokufonera kuti uri sei aiwa manje zvinoitika ndezvekudai so manje mr sizer kandinyasokuratidzai manje mutemo wezimbabwe handiti munhu kana uchiita incitement of violence handiti ka uri munhu ari kuinkarija vanhu kuti varovane paroad handiti ka ichocho kubreka mutemo wezimbabwe according to the zimbabwean constitution you cannot incite violence even in a post telecommunication script like a whatsapp unenge uchibreka inonzi ptc law munhu akangoendesa mascreenshots aya vamwe tiri mugroup mamessage enyu achirimo handiti ka tokuratidza mapurisa kuti oh munhu ari kuti vanhu ngaarowane paelection vanhu semi munobva masungwa because hatisi kuda violence nejambanja pasarudzo re2018 mapurisa ati akabva parodi muna december muna november 17 haana basa ndinotoa kuti handizi mupurisa ndiro nebasa wazize Uri citizen yeZimbabwe Mr Caesar kana takufonerana techinzwisana tichionesana handina kuviga nhamba yangu nhamba yangu waiona payarira unogona kundifonera kana uda kusangana neni hapana chakaipa tinosangana handina kuuya nemhirishonga handina kuuya neviolence ndataurawo semumwe wangu ndatotaurawo ndine ndine tsika neunhu handina kutsukirira handina kutsvinyira handina kumbotaura pamai ndataura zvakanaka fani ndichingotaura vakomana kana tiri magroup aya ngatisataure nyaya dzekurowana nevanhu handiti aiwa ndokuvhundidzira neiko naimwe wangu handizi mupurisa handizi musoja handizi anything ndataura kuti ndiri citizen mr caesar handitombozivikana kana ka one manje because nina ndogona nge nditombonzi kana munhu wezanu piyo futi nditombonzi futi munhu wakupi kana waitaimisa tichingova munhu asina kana vatorejista kuvhota kwacho inenge atovhota richero benzi wazoona manje saka ini ka ndinotofanira kutotaura zvandiroda papemenenge ndichida waii ayewa ndo vandikutaura ka mr siza kuti pamwe mune muchifunga kuti munoda kurovesa vanhu ka kurova vanhu ka but hazvitenderwe ayewa ndinotaura kuti hazvitenderwe kana ndikutaura kana muchida kana muchifunga ndiri kunyepa ka and handei pacentral ndikuratidzei kuti kana palaw inoda paya pavakanzwa kuti ndimi vanhu vari kuita incitement of violence ka munogona kusungirwa nyaya idzodzo because hazvitenderwe pamutemo mumwe wangu hazvitenderwe halo hazvitenderwe pamutemo mumwe wangu mr sis and ati even tikaenda kumapurisa izvo so tikaenda pacentral paloya inoda paya paya tikanogara pasi nemapurisa yoti right munhu uyu mr cesar nezuro aitaura nyaya yekuti vanhu vanofanira kurohwa eh papa nyaya yemapa vanhu vemdc vanofanira kurohwa handiti vakazviona izvozvo ka zvinonzi incitement of incitement to cause violence hazvitendirwi mubumbiro remuzimbabwe right now bumbiro rezimbabwe haribvumidze incitement of violence and futi pane inonzi ptc act muzimbabwe yekuti even ndikakutumizirai text message kuti ndakukuuraya hazvitendirwi ndoa ndiri kutaura ka mr siza kuti ehe pamwe munotaura nebhanduru renyu zvamunodaka but kana maakuinsaita vanhu kuti varovane vaurayane paroad ka ndo zvinhu zvinokonzeresa muzimbabwe izvozvo because handisi kutaura ka zvisina kuitika muzimbabwe vanhu vakatombofa vanhu vakatomborovana vanhu vakatombourayana handiti vatori kukoti izvozvi so vari kudhiriwa navo and futi ka zvitori west zvokudai soka kana even uri mdc kana uri weko apa kana uri kupi kupi kana uchiita zveviolence ka ndimi vanhu vatisiri kuda muchi musarudzo re2018 because kuri kuya mainternational observer kuri kuya vanhu vakawanda wanda and tinoda kungoti this time paitawo free credible election muzimbabwe vanhu voonwa kuti zimbabwe is open for business zimbabwe is open for business and ukaona ukataka toda macredit connection apa mdisechina iri kuita iri kuita ita violence futi ha inonyangadza zvinhu zvinonyangadza mangu ichokwadi zvinonyangadza and ivo ndikaona vanhu vembc vachidaro ndino ndinofona futi vakomana nyaya incitement of violence yemavangard vangard hazvina kunaka anditi techionesana kuti tiite a country of dialogue kwete a country yejambanja a country yekutaurirana kwete country yekutukana

ndikutaura kuti kati akufonera tichionesana manje ati hakusi kurwisana ayewa nechikoti ablas ah, wangu rega ndifonere munhu ikayo ndokuti tiri mazimba wanziza tiri mazimba tori mazimba ine ndinoda kutengerawo doro one day tongomwa doro tese mawiski totoseka kuti madhira akaita se haazi bho wanziza
Ndezvekuti taikwanisa kuti tikaorganiza kuti tosangana toonesana because zvepafoni zvandinenge zvifarira zvo. Iri iri bhomu wangu nhamba dzangu wanadzo ndikandire WhatsApp. Ungoti ndeipi ndeipi kana uda kusangana ndirimo mutown muno muHarare ndiripo sterek. Ndobatika sti- handina basa. Handisati ndane basa ndosaka ndiri free. Uri paCentral here? Ah handisi paCentral ndiri panenge ndiri ndiri ku- ndiri ndiri- ndiri- right now ndiri muHarare mau pleasant constituency but ndogona kubatika sterek muCentral imomo.
Eh, ukangosvika muairport medu ndifonere ndiri padhuze sterek handinouya haa no problem handina kana bodyguard